Na okwanire omwanche omo, Rigereria ao KCTV chitariki ikomi na enye chi'omotienyi omotang'ani omwaka bw'echiribu ibere emerongo ebere na etano. Ne rituko omobunge o South Mogrango omosike Silvanus Osoro anyakoba gakogiekera abarai ao ao korwa ase orogongo rwa Mount Kenya hania mono abagendererete koamereria eserekari ya Kenya Kwanza boigo abaibori ngo baborigwe kwenekia buna nkorikia bare abana babo ase chisukuru chi'obobundi buna enchera eyemo y'okwenekia ing'a abarobwo benyore richikosi chi'amaboko Ekirachia kobakonya ase amatuko are bosio, aye nigo achia nakoarigeneiri buna botambe, Facebook Kisii TV, YouTube Kisii TV, boigo ewebsite yaito www.kisiitv.co.ke, inche nkorokwa Lida Mura. Director enoka omanyara korwa ase estudio ya kabere, oeneke ng'a chibicha neriogi biagoikera ase enchera y'oboikeranu.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Togochaka korwa ase ekaunti ya Kisii buna gotomanyia omosakia oito Camilla Song'eta ase esukuru y'obobundi ya Nyaore Abaibori nigo baborigwe kwenekia buna nkorikia bare abana babo ase chisukuru chi'obobundi buna enchera ase chisukuru chi'obobundi buna enchera eyemo y'okwenyorera chikosi chi'amaboko echio chirache kobakonya ase amatuko are bosio. Aya nigo akwanwa ane mono ase esukuru eye chingaki chi'omoyega bw'okobwaterana amo n'esukuru eyio boigo n'eserikari y'ekaunti ya Kisii boigo n'ekiombe ya KCB Foundation,
Chingaki eserekari ya Kenya Kwanza egendererete n'eganga y'ogosegeta abanto b'ekegori gionsi koigera chikosi chi'obobundi, rituko ria rero esukuru y'obobundi ya Nyaore gokobwatana n'eserekari y'ekaunti ya Kisii na KCB Foundation nigo yarigania aborokigwa be chikosi ao ao ase esukuru eyio. Ase amarioto aane nkoroku Steven Karanyondi. Aah nguru ase esukuru ya Nyaore, goikera bono iga we were sponsored by the county government of Kisii under the aah with the accompaniment of the Kisii KCB foundation, so rero nigo inde nomogoko omonene ase eng'encho ya KCB foundation yarorire ng'a intwe baria torabe successful kogenda gochia university, tiga tonyore akabaga gaito nonya tosoe ase chikosi chikosi echi iga chi'amaboko, tiga nkoba togocha gwekonya. Ase enkwana eyemo ase eyemo na Edwin Mugambi,

Ogotanyora egiredi gi'okogenda Yunivasiti tari ore omoerio bw'obogima. Aborokigwa ao ao nigo bagendererete koenyorera amaigererio y'obobundi ayio arabe y'engencho mono ase bare ase amatuko a bosio.
Komenta nayio aborokigwa abwo nigo bakoerera buna gasito eyo erengete omwana omomura gose omwana omonyaroka ase bono y'amache yonsi yaborigwe egosoyia ne chigasi chionsi.

Totigete ase ensemo eyio y'echisemina korwa ase ebunge ya South Mogrango buna agotomanyia Apolinary Sakama, omobunge bw'ensemo y'omosike Silvanus Osoro gokwana ase egetii kia Nyamarambe rituko ria rero nigo abwatoka chiringi chimilion emerongo ene buna enchera eyemo y'ogosiira aborokigwa ane mono b'echiwodi ime y'ebunge eyio ya South Mogrango. Gokwana ekero ekio nonya nabo omosike Osoro nigo aboria aboibori kwenekera ng'a nkorikia bare abana babo ase chisukuru chi'obobundi Buna enchera eyemo y'okoeniki ng'a nabarobwo mbare neki bagokogokera mono ase okwegera chikosi chi'amaboko. Buna enchera eyemo y'ogosira chisemi ase County ya South Mugirango nigo omojumbe bw'ebunge eyio, Omosuke Silvanus Osoro, oyio boigo ore omochifu goikwa ase ebunge enene ya Kenya, abwatoka chischolarship chie chisilingi chimilioni emerongo ene gochia ase aborokigwa elibu eyemo chimia isano na isato be chisecondary agwo bakorwa chiward ao ao. y'ebunge eyio. Chischolarship echi chiabwatoka gochia ase chisukuru ao ababorokigwa bagosoma nigo bagochia gochengera ogosoma kwa bosa batari goakana nonya nesiriingi. Chingaki esukuru y'abamura ya Kisii neria y'abamura ya Cardinal Otunga nabo igeri yabaiseke yakereri.

The reason why watoto wengi hawasomi ni kwa sababu wanakosa hela za kwenda shuleni. Boigo nigo abaibori b'ebunge eyio bagochia gotoorwa omosigo bw'ogoakana eschool fees gochia ase aborokigwa baria babo bagosoma chiday school, chingaki omojumbe oyio ariire ira y'ogochia gokonya chisukuru.

Kia goikaransa agaa korwa aa mpaka marogoba ng'a nesimi y'obwate, oikaransete nka nesimi y'ogotaara nero, obekete chiearphone igaa, okonya goonchokana na paara ng'a bono naye obimaete. Egasi yao nokonya gosoa whatsapp na facebook ng'a nyarebe home, sijui home, naye ore nka otabwati kende. Gose barabwo baminto bake. Soa agaa togwakanere technical course obe eplamber, obe emakanika, obe kende ose gokonya mwao. Tutawatangazia early next month.

Omosani omosakeitwe Apolinari Sakama ase ogotwariganera oroboti ore korwa ase ebunge eyio ya South Mogrango. Mwancha omooria oria o Kisii TV totigarete ase oroboti orio chingaki echicho nigo omobunge oyio o South Mogrango omosike Silvanus Osoro aira ribaga eria abene na komochia abarai korwa ase orogongo rwa Mount Kenya ase keria agoteba buna nigo abarai abwo banyare koba bagokonyeka korwa ase eserikari korende ribaga riaye nigo baire ribaga eria abene na kogenderera komochia eserikari ya Kenya Kwanza Boigo nigo anyare koba gakomorera g'ekiaro omowaziri o Public Service Justin Muturi. Ase keria anyare koba gakomogosereria na goteba buna nigo arachie koraa egeikaro ekerachie komorusia afisi buna omowaziri. Ase keria agoteba buna nigo amochia eserekari ya Kenya Kwanza. Gokwana ekero ekio buna agotomani omosake oito Edwin Mokaya, omosike osore nigo aire ribaga eri abene na koboria omogusii kweneke buna ngosoare ase eserekari ase keria agoteba buna Mogusia onde bwensi taiyo orach koira ekerogo ki'oborai, korende nere buya omogusia ache amo gose egesaku ki'omogusi, na koenekia buna ngosoa bare ase serikali ya Kenya Kwanza. Omobunge o South Mugirango Silvanus Osoro ase rituko ria rero nigo amochia abarai korwa ase ensemo ya Mount Kenya ase okoorokia ogotaisaneka kwabo gochia ase serikali ya Kenya Kwanza nonya bakonye korwa ase eserekari eyio gokwana ase estadium ya Nyamarambi gotoka ase ebunge ya South Mugirango. Nigo rituko ria rero osore amochie omowaziri otenerete obokoreri ase eserekari ya Kenya gose Public Service Performance and Delivery Management ase erieta Justin Muturi ase okogikeria eserekari eyio akoraa.

Osoro nigo bono abore egesaku ki'omogusi gosoa eserekari ime ase aye nekiri abanto buna monto onde taiyo korwa ase orogongo rwa Gusii orache koboria ekerogo ki'oborai bw'ense na indaire. Orooche iga, bemigire ase eserekari ime, na obere ime, bono aye gokwemincha ng'ai ogochi? Nababorie the other day, gokwemincha ng'ai ogochi? Etwagatameire ogere bono iga. Aachire moino abwo, ekero twatwara State Lodge iga aria nabo barenge motwari baikaransete. E President kegocha koigora kende noo bare. Intwe ng'ai togochi? Mwancha abatebia ng'a ase intwe iga aa. Onde tari ose intwe iga aa ore tayari koba ore kura bochie obe President monto abang'aina. Na mbari monyare gokwana ng'a nkoba ore bare twagambire nabo mbari koba oria. Basoiria embeo mbabua naende siasa eye tata lasima oikare kare na akamobuko na kende naende tari akamobuko bosa. Otiga omanye gotumia tokoba mogoko.

orete akamanu ase kare, na omobuko ogocha ore buya, abanto bagokwena babioke gochia konywa. Ase bono igo omonto omogwene oyo oroo negasi enkong'u, egasi enkong'u komong'usa, tiga tomosapote gose tokore tonyore ebinto ebi bionsi bitatakeirie igaa. Na ase chingaki echi echio nigo ateebia abarai gokorera abananchi emeremo, aye iga nigo amorekera omogavana bw'ekaunti ya Kisii ase enchera etari eyemo ase eyemo, na nigo asaba abarai gotiga korwa chireso

Kuripoti la Kisii Television korwa ase Stadium ya Nyamarambi eyogotoka ase Ebunge ya South Mugirango ase County ya Kisii, erite riane Edwin Mukaya.
Sana Edwin Mukaya ase ogotwariganera orobochi oria korwa ase Ebunge eyio ya South Mugirango ecounty neya Kisii. Korende na ase ecounty ya Nyamira rituko ria rero nigo omo mca omagwa bwa Mosike Abed Mose Oyio okabeire omorai bw'abange ase ebunge y'ecounty ya Nyamira anyare koaka gwesokia na kwerusia ase ekiina ekio kiabegetwe bosio bw'ekegambero ekenene gia ekiama kiaye kia Upa ase kiarenge mamincha gw'okorusubwa ase ekerogo ki'omo MCA obogichora omosike George Morara oyio onyarete koba kagochorwa gokwana nabariki amang'ana rituko ria rero. Omosike Abel Migaire ribaga eri riabeene na koboria abarai ime y'ecounty ya Nyamira Konyara koba bakobwaterana buna enchera eyemo y'ogokoora amagenderero gochia ase abananchi, boigo goikerania chiira ao ao echio barierete abananchi b'Ekaunti ya Nyamira chingaki barenge korigia ebirogo ao ao buna agotomania omoseke oito korwa ase Ekaunti eyio Yvonne Muriasi. Oyo okabaire omonogeri bw'ebunge ya Nyamira Abel Mose inse y'ekeombe kia United Progressive Alliance, UPA, nigo erusirie ase ekesi kiabegetwe bosio bw'ekegambero ekenene aaria Nairobi, Ekio kiarenge mamincha y'okoroisigwa ase ekerogo ekio nabare abange ase ebunge eyio. Aya nigo agochaya magega y'abanachi ebiina baria bakoringoria na kogorora amang'ana y'ebiama gwanchera n'obochori bw'omoMCA obagichora George Morara bw'ekeombe kia ODM abwo n'omoteneneri bw'abange omochore. Rero iga natebire na ase giesikeri kia appeal am not party to it. I've withdrawn my name from there Naende ngosaba ng'a as the party yaito ya UPA tobwaterane amo n'omogavana oito na abasike bonsi ase assembly torete omorembe ase omwaka oyo omonyia. Gokwana nabariki Abel nigo atebire buna ekerenga kiaye nokoirania omorembe ase ebunge eyio ase aboririe aba mca baria nabarobwo bare mamencha noborae bw'ebunge eyio bairane erio bakore emeremo amo. Genchote ang'e ebina bire kotini, bono togotena ebina kera omonto arusie ebina biaye. Inche buna ekina giachete gia appeal ki'oboridom majority, rero iga ngoakikishera abanto baito ba Nyamira entagete omorembe Nyamira abanto baito bakorerwe egasi. Ebirogo mbigotokonya. Egento toganetie abanainchi bakorwe egasi, negento toganetie nomorembe ase County Assembly eria Nyamira. Aba MCA baria bonsi bare isuko intwe Assembly Nyamira, mwensipe report tochake egasi amo erinde tonyare gosuka onye kende keroro tiga toisana ase buna abanto bachorire toorokie amasikani ase abanto tokoraa. Tonyare gokwanerana, tonyare koigwanana erinde tonyare gosukani motwe. Oyio ore ache asembli, ekiesi kia Okello na ekiesi kia Nyabaro obospeaker, mbogotogerera na ntogenderere asembli. Onye barobwo ekiesi bikogenderera kotini, tiga bigenderere kotini, lakini asembli esikwe. Ase ensemo ende omogavana o Nyamira Amos Nyaribo nigo agoisigwe ase ogosoana noboraai bw'ebunge eyio na gotaikerania emeroberio eria abwenerete ase bakogiikeria oboraai bwaye. Ntagete kweraneria omosike Abeli ng'a mbuya mono ase esitepu eye, naende ase amasikani ayio nabo ntagete kera omonto oyio naintwe ochoretwe nabarai ancherane ng'a ekero abarai bagochorete bakobwatokire ancha naye orare agwo. Bono ekero nkororana naende na omosike oo His Excellency the Governor otagete gwesoyia ase obogambi bwaito bwa Assembly ng'a ng'a oroke erotaiyo ng'a ntokonyora omorembe, ekero tata kwabutete Doctor Ombaati ase obwate chinguru kikatiba Nobody asked you? Ombati bono oga ko igo ogasereti, omwana onde arasire risiko, naende tochi konyara konyora obokongu bw'okomoika kaa. Onde taiyo okoboria, abana ninyigwete nkoresign bagasaine, meaning ng'a nonye na oborae bwao bwabeire obokong'u. So naintwe nabo totagete koboria ng'a buna eyase emburi, otatochorera bono omospika. Inki omosike his excellency otagete gwechandera bwesoyi ase egento getagobirong'eti, ng'a bono orinete mpaka abakori egasi be county ya assembly omoshahara in the name of ng'a omosike okeirwe. Okeirwe nintwe twamochorete. Eh. Okello intwe twamochorete naende twaikire twatebire ng'a suka ake nonde aratore aa. Insurance bono iga aba mca na aba staff ye county assembly we don't have. So omoshara ntwana korora na intwe iga tokoigwa. So no intwe bono naki totagete goteba ng'a bono gochakera bono kogenderera omosike his excellency ntwataka gotiga ng'a bono intwe ntotagete kona kominyokania tiga torore ng'a naki tokoreta amagenderero abe. Ebira gitano twachanga chibesa buna aba mca chibesa chiao chia flagship project intwe ntwane komanya nki ogocha gwakorera torora ng'a kwabekire office ya gavana nkoerere Egento giasironka kwagatebete kare kare noe tari namarabwo kwamabariria okorora aye omoire nse, na monto onde bwensi bono ogokagera ng'a ase emburi nekare ing'ao, ase emburi ya Nyamira neyemo eye.
Koripotera Kisii TV korwa ase ekaunti ya Nyamira, inche Yvonne Moriasi.
Orogocho ore korwa ase ekaonti eye ya Nyamira n'omosake oito Yvonne Moriasi omoria erio Kisii-TV narotwaira omotumoko omoke korende tokoirana ninkomanyie igoro y'abawaziri ao ao baikirana rituko ria rero ase ekamiti y'ebunge na konyara koba bakoringoribwa eyio emaiga y'amarieta abo okonyara koba kagochorwa bene amo n'omorai b'ense ya Kenya Doctor William Samoei Ruto. Tosuka.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV. Eye Nkisii TV, amandegere y'omogusii.

Tissue Holder boigo mbabwate Kitchen Sinks, General Hardware, TMT Bars, nabo igo Aluminium Profiles. Gati y'ebinde ebinge, batare rero ase omochie bosongo ase amagache a Cansons Plaza ase ebare enene ya Kisii, Kisumu. Osobakere esimi ase enamba 0703 943 972.
Eye Nkisii TV, amandegere y'omogusii.
Ebinto biogotumeka ase enyomba mbechakire korwa ase omoereria bwegenire naende ase rigori ria mobuku kabisa. Kisii Mart Mega nigo bono berure gokorentera ebinto ao ao bigotumeka nyomba buna

Boigo mbabwate toiletries buna chitisio gati y'ebinde ebinge. Chelewa chelewa utapata mwanasi wako. Ika ime ya Kismat Mega bwenyorere ebinto ebi ase risamura ekiagera nabo okogora ase wholesale ase rigori ria nse. Esupermarket eye iga ya Kismat Mega nigo egotoka ase ebara ya Kisii Kisumu. Barabare ya kwanza please. Obwate chinsege chiabo chigotoka ase amagache a Sansora egotoka ase omochie o Bosongo, eyende egotoka ase omochie o Migori, naboigo Imperial Building egotoka ase omochie o Bosongo. Bakera esimi goetera ase enamba 0724 293 612.
Eye Nkisii TV, amandegere y'omogusii. Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Karibu sana omwanche omooria erio Kisii TV togenderere koimanyia amange buna botambe ase ensemo eria ye Facebook tonyore buna Kisii TV, YouTube Kisii TV boigo ewebsite yaito www.kisiitv.co.ke. Rituko ria rero nigo abawaziri abachore egati yabo Mutahi Kagwe oyio ogochia gotenenera amang'ana y'oboremi onye gagochinyara koba kagwetibwa amo n'ebunge enene Lee Kinyanjui ase ensemo eria y'ebiasara William Kabogo, ase ensemo eria teknolojia, banyare koba bagoikerania abosio bw'ekamiti y'ebunge eyio achoretwe beene konyara koba gekobaringoria. Abwo ase banyare koba bagokwanera ng'a anene mono ninki gekogera abache konyara koba bagotenenera chiwizara ao ao. Ase kera omonto anyare koba kagokwanera ekerenga kiaye ekenene, onye kagochia konyara koba kagochorwa koraa ewizara gose chiwizara ao ao.
Youth, There is fintech.

Gokwana ekero ekio noe nabo niga nyakoaga koya nekiana goteba buna oko nokobwaterana amo ne serikali ya Kenya kwanze goikerania chi agenda boiga amagenderero gochia ase abananchi. Ase boiga anyare koba gakora gekiara abamereri abe serikali ya Kenya kwanze na koboria ng'a neri buya banyare koba bakoya neki ng'a nkorigereria baria amang'ana bakobwatuka gochia ase serikali ya Kenya kwanza boigo kogorera eserikali eyio anene mono ase ogotumeka amasikani.

Maana sisi zote hii ni nchi yetu. Diana Sawe, Kisii TV.
Boigo omosaki oito arete osoro agotoirokia goika ase ekaunti ya Samburu. Abwo ase abaibori boigo abamenyi b'ensemo eyio banyare koba bagokwanera igoro y'ogotigara kw'ogosiekwa gw'esukuru y'oboroso ya Misigiyoi. Neye nkobatikana amo ne chisukuru chinde konyara koba chikoigora bene eike eyemo yaetire bono. Egento kerire aboibori b'esukuru eye y'oboroso okonyara koba bakwemurungania abwo ase bakore okorobeka n'asikeri bakoboria ng'a nere bi esukuru eye nyare koba gekoigorwa erinde erio aborokigwa banyare koba bakoirana ase chisukuru kogenderera namasomo abo.
Ewiki eyemo mega y'aborokigwa koirana chisukuru, abaibori amo naborokigwa b'esukuru y'oborosio ya El Misigoi egotoka Samburu nigo barobekana gochia ase esukuru eyio. Kwemurunganeria goeta igoro gw'esukuru eyio nogotaeta kw'amatemo ase emiaka emenge. Amariko aya nigo akorokia engaki y'omoerio, abaorokia naborokigwa b'esukuru eyio koumera nomwaka oeta engaki y'amatemo aa KAPSEA. Shule ilifunguliwa
last week.

Orobochori korwa ase ensemo ya Echisemi Omwancha Omorigereria o Kisii TV naro rogotoira eyemo ase eyemo goika ase estudio yaito ya kabere ase chidaeka chinke korwa bono. Abwo ase togochika koba tokoumerana amo nomwarimu omonene korwa ase College ya Kisii Impact